O, hefyd ni'n neud fideo bach yn wahanol. Odi wir, odi glei. O, mae'n ffantastig, chwarae teg. Reit. Ah! Wel, wel, wel, ni'n nôl eto, boys. Ah! Helo pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i Pop Tee. O, mae dyn ni fideo llond bol o laughs i chi. Nawr, fideo newydd i chi heddi, uh, falle ddim mor newydd i chi guys, ond bendant yn newydd i fi, oherwydd... Credwch i ni beidio, iawn. Dwi erioed i downloadio na ddefnyddio yr app TikTok. Shocking. Fi'n gwybod. Felly ews a bew. Fi neud fideo ymateb, reaction fideo fach. O fi'n seto lan TikTok account ac yna dreifio mewn i weld beth yw'r holl fasa yma. Eh? Eh? Ond cyn i ni ddechrau, be am i chi guys tanysgrifio i Popty, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification, ok? Digon o nonsense, off â ni. Dwi actually'n ofyn faint dwi am caru'r app ma.

Ond chware teg nes i joio hwnna. Na i roi follow fach i fe. Oedd hwnna'n good. Yn ail, mae gyda ni Zach King eto. Cake Glass Illusion. Dwi'n cael y vibes o'r boi ma, mae fe'n lico illusions. Yn fi'n iawn? Okay. So some see this glass as half full, some see it as half empty, but I see it as a piece of cake.
Hang on a minute. Alla i esbonio hwn i chi, alright? Uh, yn yr edit, fi'n... Mae fe'n... Mae fe'n... Mae fe'n... Mae fe'n newid... Fi ddim... Gwybod eto. Mae hwnna'n insane. Fi'n trio ffeindio'r pwynt lle mae fe'n newid e o... Newid e o... Mae brain fi 'di sgramo. Newid e o gwydr gyda dŵr i cacen. A mae'r dŵr yn symud tan fy foment olaf. Mae fe bach yn scary. OK, Bella Porches M to the B fideo.
to the B, it's M to the B, it's M, M, M, M, M to the B, it's M to the B. Fi di gweld hwn. M to the B, bang. Mad. Dwi wedi gweld hwn. Faint o views i gyda fe? 610.8 million views. Yn catchy ddo. Dwi'n cofio, dwi cofio gweil, gwylio hwn ar Instagram. O'n i bach fel, just mewn trans, ac yn ail gwylio fe, ail gwylio fe, ail gwylio fe. Mae rhywbeth yn byty fe, sa'n gwybod pa... be... sa'n gwybod beth yw e. It's M to the B, it's M, M, M, M, M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. Hwna yw e.
Pa mae gyd mae'n neud yw hwn. Fyddai'n lwcus i cael pimp fyw yn neud hwnna. Ond mae hwnna jyst yn newid popeth yn brain fi. Falle bod fi'n neud y pethau wrong. Falle ddylai i neud rhywbeth fel hwnna.

What? Ma' hwn yn edrych yn... A gyda, edrych yn rili brydus. Maen nhw gyd yn gwisgo like gwyn a like gloves a wellies a stuff. World's largest elephant toothpaste experiment. Ddim syniad i fi beth yw elephant toothpaste, ond dwi'n cymryd hwnna yw e. A dyn nhw'n defnyddio hwnna i actually brwsio danedd elephant?

edrych unwaith eto, right? Bwll, Mae'n tiwn fyd. Y dwylo yn mynd fel yna. Hwna ffynnu. Ok, ymlaen i'r un nesa. Dog bark. Just dog bark yw'r un o'r fideo. Okay. Bark at your dog. Woof!

Oh. Right. Nid cup o TV, i fod yn onest, ond uh, dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n uh, edmygu, ti'n mo, um, y ffaith bod hi wedi ddysgu'r holl symudiadau yna. Sdim chance yn y byd lle i ni hwnna, a sdim chance fydda i'n neud hwnna ar gamera chwaith.

So, dyna ni am y tro cydaf, dwi di defnyddio TikTok a di gwylio fideos arno fe, dwi'n siŵr uh, fydda i nawr yn colli dyddiau uh, o'n fywyd i yn gwylio'r fideos yma. Dwi wedi gorffen am spel, dwi wedi bod yn eisiau yma yn cario ymlaen i gwylio rai. Um, Ie, so dwi yn poeni bach, ond yn ni, oedd yn ffyn. Gobeithio nad ydych chi joio'r fideo yma o fi'n gwylio rai o'r TikToks mwyaf poblogaeth yn y byd. Os wnaethoch chi, cofiwch i danysgrifio i pop di, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notification. A gad wybod os licwch chi gweld mwy o fideos o fi'n ymateb i TikToks yn yr wythnosau nesaf. Yr unig peth ar ôl i'w gweud yw diolch am wylio a wna i weld chi gyd yn y fideo nesaf ond tan hynny, ta-ra!